Kaekae, Sɛ wunim sɛ nkaebɔ no so wɔ mfasoɔ nko ara deɛ a, ne saa nti yɛntumi nnyae nkaekaeɛ da biara da, ɛfiri sɛ ɛso wɔ mfasoɔ de ma yɛn a yɛrekaekae ne wɔn a wɔretie nyinaa. Nyankopɔn mfa ho nhyira nso mma yɛn nyinaa. Ɛnnɛ nkaebɔ a yɛbɛkae yɛn ho afa ho ne ɛyɛ nneyɛɛ bi a Saa nneyɛɛ no ɛredi yɛn nya ɛreha yɛn yie wɔ yɛn abrabɔ mu. Mmeranteɛ bebree na ahia wɔn, mmaayewa bebree nso na awareɛ koraa abɔ wɔn. Mmarima bebree na ɔbaa a anka wɔn bɛwareɛ, wɔn annya anware, obi foforɔ na aware wɔn. Nnipa bebree na wɔn awu wɔ wɔn bɔne mu ɛnam saa adeɛ wei a yɛreba abɛkasa afa ho no. Saa adeɛ wei, ɛde nnipa bebree nya saa nneyɛɛ no. Aha nnipa bebree wɔ wɔnom abrabɔ mu a, sɛ nka ɛnyɛ saa nneyɛɛ no a wɔnom yɛɛeɛ a, nka saa mmerɛ yi, nka ebia wɔnom abra abrabɔ mu no, nka wɔnom akɔ akyiri anaa wɔn aduru akyiri kyɛn gyinabeɛ a wɔnom wɔ mu saa mmerɛ yi. Ɛyɛ adeɛ bi a ɛha adwene, ɛha nimdeɛfoɔ, Ɛha wɔn a wɔnni nimdeɛ. Ɛha nyamesurofoɔ. Ɛha wɔn a wɔnni nyamesuro. Ɛha obiara a ɔbɛyɛ saa nneyɛɛ no. Saa nneyɛɛ wei de ɔs, ɛɛ, osuani baako a ne yɛfrɛ no Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Ka'b ibn Malik no wɔyɛ osuani bi a sɛbi ɔdi mu sɛ fata, no sɛbi wɔnyɛ nipa fotaa, no ɔdi mu. Ɛfiri sɛ ɛyɛ nkurɔfoɔ 72, ɛyɛ aduɔsɔn mmienu, nnipa 72 a wɔ berɛ a yɛreteetee Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔ Mecca. Wɔ berɛ a yɛrehyɛ Muslimifoɔ aniɛyaa wɔ Mecca, a wɔn kɔ baabi a ne yɛapam wɔn. Wɔ berɛ a Muhammad sallallahu alaihi wasallam kɔɔ Taif na yɛsii n'aboɔ, na ɔnni baabi a ɔde ɛyɛ n'ani bɛkyerɛ biom no, ɛyɛ mmeranteɛ baako baako 72 anaasɛ nnipa 72 a wɔnom firi ɛyɛ Madina a saa mmerɛ no yɛfrɛ hɔ Yathrib no wɔnom ba bɛkyeaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nsam yɛɛ no Bay'ah a yɛfrɛ no Bay'atul Aqabah Ɛyɛ Aqaba Bay'ah, wɔn gye tum sɛ Muhammad ei, sɛ Mɛkkafoɔ se wɔnom mpɛ wo deɛ a, yɛyɛ deɛ yɛpɛ wo. Sɛ Mɛkkafoɔ se wɔnom mpɛ wo a, bra Madina, yɛde yɛn mogyaa ne yɛn nkwa bɛsi hɔ ama wo, yɛbɛbɔ wo ho ban sɛdeɛ ɛsɛ fata. Enti bra, ɛfiri se yɛahu sɛ woyɛ nipa pa, yɛahu sɛ woyɛ kɔmhyɛni ampa. Wɔn a wɔgyee no tuum mu, 72 no, Na Ka'ab ibn Malik ka ho bi. Enti, ne no mmienu nyinaa yɛhunu ne gyinabre ne wɔ gyinabre yie. Firi sɛ tam biara Nyankopɔn ɛka wɔn a wɔdii kan gyee Islam dii yɛ ahyɛaseɛfoɔ. Wɔnom a ɛbaa Islam mu ntɛm no, wɔn dibre wɔ soro kyɛn wɔnom a ɛbaa Islam mu akyire yi no. Dodoɔ no ara dibre wɔ soro paa. Nyame, gyesɛ akwan te sɛ ɛyɛ gyinabre bi a Nyame de ama wɔnom a, Nyame korɔm wɔnom wɔ hɔ. Tikab ibn Malik Sabi na ɔnyɛ nipa fota. Nso saa nneyɛe wei a meka ho asɛm a yɛbɛhunu nneyɛe korɔ awieeɛ no, saa nneyɛe no koraa tumi no, ɛtumi haa no, ɛtumi de no kɔɔ nsɔhwɛ, musuo ne asiane kɛseɛ mu a Sabi Sabi na sɛ na nka nyɛ sɛ ɔyɛ gyidieni, ɛsaa yɛ nimdeɛni a, ɛnka ɛyi no hwee hɔ. Ka Sahaabi a wagye Nyame adi a ntɔkwa biara a ɛkɔɔ so wɔ Islam mu ne ɛyɛ ako biara a Kaafirfoɔ, ɛyɛ aboniayefoɔ, bɛto hyɛ Muslimfoɔ so. Wɔde ne kra, ne nkwa, n'ahoɔden ko gyee Islam, na ɔka ho bi. Yɛyi ntɔkwa kakraa bi. Nanso saa aberanteɛ wei, ɛyɛ nneyɛeɛ a yɛreka ho asɛm yi a ɛredi me no mmienu nya no, ɛnya nsunsuansoɔ wɔ ne so. Ɛha no, wɔ bere a ɔyɛɛ saa nneyɛe no bi. Yɛnka n'abakɔsɛm no, n'abakɔsɛm no awieeɛ, yɛde nneyɛe no bɛba. Na me ne wo mmienu nyina ara yɛdwene ho a, yɛbɛhu sɛ ampa saa nneyɛe no ɛha yɛn. Nanso yɛn adwene nkɔɔ so. Ne saa nso nti na ɛnnɛ mayi saa topic no, Ɛdeɛn Nneyɛɛ? Ansa na yɛde nneyɛe no bɛba no, mom yɛnkɔ abakɔsɛm no so. Ka'b ibn Malik radiyya Allahu anhu, mmerɛ bi, ɔse Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ɔno amu na ɛka n'abakwasɛm wɔ Sahih Bukhari mu, wɔ ɛyɛ At-Tabari Tafsir mu, na ɔse Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔyɛ obi a sɛ na nka ɔretu kwan anaasɛ ɔrekɔ akɔyɛ dwumadie bi wɔ abɔnten a, na nka ɔntaa nkra amansan, ɔntaa nkra, ɛnoa ara nti a sogyasfoɔ mom yɛnkɔ. Na anka wɔnom akɔ. Ebi koraa a, se wɔnom rekɔ ɛyɛ apueeɛ a, na wɔnom ahyɛ da de wɔnom ani akyerɛ atɔeɛ. Na wɔnom akɔ nwan ara akɔ apueeɛ. Firi sɛ tete na atamfo no atwa Muslimifoɔ ho ahyia. Na Munafikifoɔ, nyaatwomfoɔ, wɔnom a ahyɛ da aye wɔnom sɛ wɔnom yɛ Muslimifoɔ, ne wɔn dɔɔso wɔ Madina. Nti ebinom ahyɛ da agye Islam atom, nanso wɔyɛ spies, wɔrespye Muslimifo anamɔntuo. Enti Muhammad swalla sallam ne wɔn kɔ baabi a wɔntaa nkra, firi sɛ wotaa krakra a, woanhwɛ a na nyaatwomfoɔ no akɔka akyerɛ atamfoɔ ama wɔahyia wo wɔ kwan mu. Ne saa nti yɛnya ako bi a ne yɛfrɛ no Ghazwatu Mu'ta anaasɛ Mu'ta, ɛɛ Ma'arakatu Mu'ta. Mu'ta ntɔkwa, Mu'ta ntɔkwa a Muslimifoɔ wuui paa yie. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hweree n'abusuafoɔ Ja'far, ɔhweree ɛyɛ ɔno ankasa ne dɔba a wɔ gyesɛ ne slave, akoa a wɔgyaa no maa no nyaa ne faahodie a ne yɛfrɛ no Zaid ibn al-Haritha, ɔhweree ɛyɛ akukudam bebree ɛwɔ saa ntɔkwa no mu. Ne saa nti, deɛ ɛmaa ɔhwereeɛ ne sɛ, na Muslimifoɔ nkaa bi nhyɛm. Muslimifoɔ nim sɛ Arabfoɔ bi na abɛpɛ Muslimifoɔ ntɔkwa a Arabfoɔ ne yɛfrɛ wɔnom Ghassanit. Ghassanitfoɔ na aba kra yɛ ntɔkwa. Ghassanitfoɔ nso deɛ yɛne wɔn bɛtumi de afee so. Sɛ na Ghassanitfoɔ akɔpɛ kotupa, wɔnom akɔpɛ backup afiri Romanfoɔ hɔ. Ne saa nti, mmerɛ a Muslimifoɔ duru ako beaeɛ hɔ no, ɛyɛ wɔnom Anwanwasɛm ɛyɛ wɔn surprise sɛ Romanfoɔ a wɔn nim de wɔ ako mu, wɔn wɔ akodeɛ, wɔn wɔ armors, wɔn wɔ nnoɔma a yɛde ko pea ne agyan ne biribiara ɛrebɛto hyɛ Muslimifoɔ so ɛma Muslimifoɔ amfa ntɔkwa no simple. Saa nti wɔn baa Madina. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ankasa mmakyee asogyasfoɔ. Na saa ntɔkɔwee na kwan wɔ yie firi sɛ na asaase a wɔnom kɔ so no ne yɛfrɛ asaase no Tabuk asaase. Na Tabuk asaase ɛfiri Madina ɛkɔ hɔ na ɛmu wɔ yie na ɛmu wa a nimdiefoɔ dodoɔ no ara kyerɛ sɛ abakɔsɛm kyerɛ sɛ one month ɛyɛ bosome baako akwantuo.

Ebi wɔ hɔ a ɛni kwan sɛ ɔtwɛn ma wɔn ba, ebi wɔ hɔ a ɛyɛ sɛ wɔn nso toa wɔn, ɛfiri sɛ wɔn ba wɔ kurom a wɔn bɛsɛe nneɛma pii. Nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛ bɔ dawuro ten days, ɛnna baako baako edu ansa na ako no bɛ yɛbɛ yɛbɛfiri kurom hɔ akɔ ako beaeɛ no. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara bɛtumi aboa ne ho yie, ɛfiri sɛ nyɛ akwantuo ketewa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaa saa akwantuo wei. ho asɛm. Ka'b ibn Malik, ɔno a ɛka n'abakɔsɛm wɔ Bukhari book no mu, ɛyɛ tenteenten bɛyɛ three pages. Nso yɛbɛbɔ no tɔfa, firi sɛ ɛnyɛ abakɔsɛm na yɛka, na mmom yɛde n'abakɔsɛm no bɛsua adeɛ bi ne nneyɛɛ bi a ɔyɛɛ yɛ ɛhaa no, na yɛn nso yɛasua adeɛ afiri mu, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛnyɛ saa nneyɛɛ no bi. Mmerɛ a Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛkaa yɛ no tete no, waa na wobɛpɛ w'akodeɛ, waa na wobɛpɛ wo sika ne wo biribiara. Ka'b ibn Malik se, Ntɔkwa biara nni hɔ a manko bi, agye sɛ Badar. Badar ntɔkwa nso deɛ yɛn nyinaa nim, ae, na obiara nim sɛ ɛnyɛ ntɔkwa na yɛkɔko. Muslimifoɔ no nim sɛ, oh, yɛate Abu Sufyan de dwadie reba, na dwadie no, asogyasfoɔ 40 pɛ na ɛrebɔ dwadie no ho ban. Yɛn nyinaa nim sɛ wɔpam Muslimifoɔ no nso. Wɔpam Muslimifoɔ firi Mecca na wɔbubu wɔn pono ani wiawia wɔn nnoɔma nyinaa. Nti saa afe no deɛ, na dwadie no a wɔkɔdi no wɔ Syria man mu no, Meccafoɔ kɔdi no wɔ Syria man mu, na dwadie no dɔɔso. Abakɔsɛm kyerɛ sɛ na dwadie no gu camels yoma baako baako thousand, apem, akyi. Firi sɛ Muslimifoɔ yɛapam wɔn nyinaa. Yɛpam wo nso a, anaasɛ woba woyɛ hijra ba Medina a, ne wɔn abere buup no ani, w'adwapadeɛ nyinaa na wɔn asesa. Nti saa afe no deɛ mushrikfoɔ, abosomsomfoɔ a ɛwɔ Mecca no, Quraishfoɔ no, wɔn nyaa sika kɔdii dwa bebree wɔ Syria man mu. Nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tee hint sɛ Abu Sufyan de dwadie reba abɛtwam, ɔ akɔ ɛyi gye sɛ wɔakɔ akɔdi dwa wɔ Syria man mu ɛreba. Wɔn rekɔ no Muhammad sallallahu alaihi wasallam teeɛ, but wɔn duru hɔ no wɔn anyɛ dɛn, wɔn anto wɔn. Nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya teeɛ wɔn a spiesfoɔ Ɛkɔ so paa, yɛhunu sɛ oh, sogyasfoɔ 40 pɛ deɛ, na ɛyɛ sɛ eh, sogyasfoɔ kakraa bi, Muslimfoɔ kakraa bi koraa bɛtumi akɔ. Yɛno ara nso yɛkɔ a, nnipa 300 sogyas na yɛyi kyerɛ mu a na moadwa nɔɔma no hɔ ne yɛafa yɛ adeɛ because ɛyɛ Muslimifoɔ adwapadeɛ ɛna wɔn ɛbubu wɔn kunu ani eh, ɛsesaa ne nyinaa wɔ berɛ a Muslimifoɔ ɛbaa Medina no. But ankɔyɛ no saa, na Nyame ahyehyɛ biribi foforɔ sɛ ntɔkwa ankasa na ɛbɛsi akyire na ntɔkwa baeɛ, nti obiara a wanko Badar ntɔkwa no na ɛnyɛ big case, haa, tete no na ntɔkwa biara yɛ Fardhu Ayn, ɛyɛ ɛyɛ nhyɛ sɛ wode wo wo kɔ ko bi, firi sɛ yɛko agye yɛ yɛ yɛsom na ato hɔ, nti na ɛyɛ nhyɛ sɛ obiara kɔ ko bi. Ka'b ibn Malik se, Mmerɛ a Muhammad s.a.w announcoo yɛ no, saa tam na me ho yɛ den. Me wɔ sika, mpo koraa na me nyaa sika ntɔɔ yoma baako baako mmienu da, agye sɛ saa mmerɛ no, me wɔ sika metumi tɔɔ yoma mmienu, camel, saa tam no wowɔ yoma te sɛ wowɔ cars mmienu no no. Tete Muhammad s.a.w pɛ so na sika nni hɔ saa, obi a ɔwɔ cars mmienu ɔyɛ sikani. Ka'b ibn Malik tɔɔ yoma no. Afei ten days ansa na yɛakɔ. Obiara ɛyɛ ahoboɔ, obi ɛkɔ dwom, bi kɔtɔ aduane because ɛyɛ one month akwantuo. Wokɔ one month, ɛyɛ bosome baako, woba nso a one month, ɛyɛ sɛ ɔboa wo ho paa yie, ɛnyɛ sɛ ɛkɔm bɛde wo. Obiara nso na ɛtɔ n'aduane. Nti a obi ɛkɔ dwom di dwa boaboa no ho obiara. Kaa Bibi Malik si, na sogyasfoɔ no dɔɔso. Kɔpem sɛ a sogyasfoɔ no yɛntumi na nka ako biara yɛtwerɛ wɔn din gu register mu. wɔn din antumi ankɔ register mu ebi kyerɛ sɛ twenty thousand thirty thousand ebi kyerɛ sɛ twenty five thousand wɔn de wɔn ani wɔn adwene na ebubu na muslimifoɔ dɔɔso kaabe bin malik se afei ɛnɛ mɛkɔ akɔtɔ nneɛma wei na wahyehyɛ nneɛma a wɔbɛkɔ akɔtɔ na ɛnɛ adeɛ kye a na wakɔ anaasɛ na wakɔ dwom ɔkɔ dwom a. na wakɔ ne nam hɔ ara ɔntɔ ade korɔ na wasan aba ade asa san aba fie ɔsan aba fie a na wasan ahyehyɛ o ɔkyena mɛkɔ akɔtɔ wei mɛtɔ wei mɛtɔ wei mɛtɔ wei ade akyi a na wasan akɔ dwom na wakɔ ne nam hɔ ara didi nkɔmɔ a ɔntɔ na wasan aba o ɔkyena nso wɔ hɔ. Ten days deɛ bi wɔ mu. Saa kɔpem sɛ Ka'b ibn Malik se ɔbɛte n'ani ara ne yɛse, Ei, ɛnnɛ na Kɔmhyɛni no Ɔsla Salam ne asuafoɔ no refiri Madina akɔ Tabuuk asaase no so. Ei, Ka'b ibn Malik nya ntɔɔ n'ahobo nnoɔma a ɔbɛtumi de atu kwan no ɔnya ntɔɔ mu koo koraa. Ɔyi ne pɔnkɔɔ ne ne yoma no a ne yoma no a ɔtɔɔeɛ mmienu no a ɔnya ntɔɔ deɛ aka biara biom. Ei! na ɛdeɛn asɛm nie afei wɔ se oh fifteen thousand to twenty thousand soldiers deɛ wɔn marching no ɛbɛyɛ very slow ɛbɛyɛ bɔkɔɔ wɔn marching wɔn nante ɛbɛyɛ bɔkɔɔ nti ai ɛɛ mɛyɛ ɔkyena mboa no ma kɔ di dwa ne ntɛntɛm na me nko ara na me nam deɛ mɛ gallop me de bɛ hyɛm me de me pɔnkɔ no bɛ hyɛm nti mɛkɔ akɔto wɔn because nipa twenty five thousand ɛna saa tam no nso. na nipa mmiɛnsa bi afa yoma baako because na sika ni islam mu nti wei tena so kakraa na mo nante kɔduru ha ne ha na wei nso atena so kakra nti na nante yɛ no marching no yɛ very slow slow marching because mo dɔɔso ebi nso koraa ni mpɔnkɔ ebi ni yɛ yi nti ebi nante subhanallah tika bi bi malik ase o oh, wɔn dɔɔso deɛ ɔkyena mmerɛ kɔ akɔdi dwa wɔn afiri kurom ha koraa mɛkɔ akɔto wɔn wɔ kwan mu. Afei adeɛ kyeeɛ, ɛno nso ɔsi oh two days pɛ deɛ, two days wɔn kɔ gya me two days pɛ a, two days mɛtumi de me pɔnkɔ ahyɛ mu akɔto wɔn still. Afei ɛno nso wansa nkɔtɔ nneɛma ɛsɛ fata, wansa nkɔtɔ hɔ akɔpem sɛ ɔbɛhwɛ ne garden mu De enwunu. Awia bɔ wɔ abɔnten garden no mu ayɛ no nwununwunu. Ɛɛ nnuaba ahyɛ ase asoso. Twa berɛ no aduru a obiara bɛte ne nnuaba. Ah, nnipa bebree na ɛkɔ yi. Nnipa more than 20,000 deɛ sɛ me nko ara mankɔ ɛnyɛ hwee. Na ɔyɛɛ dɛn? Ɔhu sɛ three days. Ei, three days, three days deɛ mekɔ koraa mɛyera kwan, menhu wɔn. Ɛna wankɔ. Fikaa Bibi Malik se, Ei! Afei wopiaa. Kurom hɔ obiara nni hɔ a waka kurom hɔ agye sɛ munafikifoɔ a wɔnim wɔn, nyaatwomfoɔ no a wɔahyɛ da ayɛ sɛ wɔyɛ Muslimifoɔ but wɔnyɛ Muslimfoɔ, wɔn akoma mu wɔtan Islam no. Wɔn nko ara na ɛnenam kurom hɔ. Ɛne ayarefoɔ ne nkɔkorafoɔ a wɔn ako no nyɛ nhyɛ de ma wɔn. Wɔ Akaab ibn Malik, ne werɛ hyɛaseɛ hoeɛ. Ei! Adeɛ nso yɛ fardu ayn, ɛyɛ nhyɛ de ma ankorankorɛ biara sɛ wo twe nhaw a ɛyɛ sɛ wo kɔ. Kɔ sɛ yɛ defend, wo defend wo country, wo wɔ ahoɔden a tete no na obiara yɛ sogya. Bia a wo wɔ ahoɔden a wo te apo bia wo yɛ sogya. Nte sɛ nnɛ yi no a yɛ wɔ asogya's foɔ soro no nko no. Wo wɔ ahoɔden wo yɛ ayi a wo yɛ sogya wɔ Islam mu. Mankɔ, me ho yɛ den, me wɔ sika, me wɔ sei. So mankɔ? Afei Muhammad sallallahu alaihi wasallam moo ba, wate, wɔfaa n'adwene nyinaa, adwene kyerɛ biara a obetumi, excuse biara na ɔdwene sɛ, oh, metumi aka akyerɛ kɔmhyɛn no sallallahu alaihi wasallam, amena abɔ ne tiri nko. Nanso Muhammad sallallahu alaihi wasallam beduruyɛ sɛdeɛ daa ɔyɛ no. ɛna ɔkɔyɛ nafila mmienu na otu kwan tenten bi aba ɔkɔyɛ nafila mmienu wɔ mosque mu te sunna wotu kwan tenten bi a obetumi akɔyɛ nafila mmienu wɔ mosque bi mosque a woyɛ mu asɔre kɔmhyɛn asalasalam yɛ nafila mmienu wie afei wɔn mu a wɔn antumi ankɔ no munafikifoɔ no bebree naa na ɛyɛ munafiki wɔn asan lie obi yɛ ma excuse because ɛsɛ ɔkyerɛ deɛ nti a wɔn kɔ ɛyɛ nhyɛ sɛ Yɛkɔko ara gye yɛn man a, ɛyɛ nhyɛ sɛ woko bi saa mmerɛ no wɔ Islam mu. Nti na obiara bɛma excuse, obiara bɛma deɛ nti a wanyɛ dɛn, nnyinasoɔ nti a wantumi anyɛ dɛn, ankɔ ako no bi. Wei ba na waka ne deɛ, wei ba, munafikifoɔ no nko ara, dodoɔ no abɛyɛ 80 something, wɔka, obiara reka ne deɛ, obiara reka ne deɛ, obiara reka ne deɛ.

Mohammed wayɛ mistake nanso mede akyɛ wo, me Allah mede akyɛ wo. Lima azinta lahum, lima azinta lahum sɛ adɛn na wogye wɔn permission, wogye nyinasoɔ na wɔde ma adɛn na wogye tom. Hatta yatabayyana laka alladhina sadaku, adɛn na wantwɛn ama me nyame manyi ankyerɛ wo wɔnom nokorɛdiefoɔ, wa ta'alama alkadhibin, na woahu nkontompofoɔ. Wɔn a ɛkaa yɛn no nyinaa yɛ nkontompofoɔ, gye sɛ kakraa bi. Ɛno nso na Nyame yi kyerɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ɛduru Ka'b ibn Malik so, Ka'b ibn Malik ɛtena hɔ saa, ɔsɛ, Ya Rasulallah, m'ano ate, menim kasa, ka mɛtumi anwonwan ara ka nsɛm biara bi a wobɛgye me atom. Nanso wogye tom na w'ani gye me ho saa mmerɛ yi a, mesuro sɛ daabi daabi Nyankopɔn ɛbɛdaa me Ebɛtse me to. Nyankopɔn bɛyi nokorɛ no akyerɛ wo, na wo bo bɛfu me. Enti mɛka nokorɛ. Hwee nha me, na me ho yɛ den. Nkɔmhyɛni bisaa no, Woantɔ yoma mmienu? Ɔse, Metɔɔ yoma mmienu. Hwee nha me, Nyame nkɔmhyɛni. Subhanallah. Ka'b ibn Malik, Nyame nkɔmhyɛni ka kyerɛɛ no sɛ, Sɔre kɔ. Na mmom. Muslimifoɔ mu obiara ne Ka'b ibn Malik nkasa. The whole Madina Muslims mu obiara ne Ka'b ibn Malik nkasa kɔpem sɛ Nyankopɔn, Allah subhaanahu wa ta'aala, de ɛyɛ Ne Hukum, ɛde ɛyɛ Ne Ne ho asɛm bɛbrɛ yɛn. Nyankopɔn bɛdi N'asɛm ama no ansa na obiara ne no akasa. Ei! Yɛ mmusuo nie the whole town na wonte aseɛ da agye sɛ wɔnom a wɔn kɔ yɛde wɔn hyɛ afiase ne wɔn nko ara yɛde wɔn ahyɛ prison aduane koraa yɛde fa gate ase na ɛma wɔn wɔn na ɛte saa asɛm wiase sɛ obiara mfa wo ho woka sɛ obiara ho a obiara mfi wo wɔ kurom wotɔ adeɛ a obiara ntɔn ma wo like wokɔ wobisa obi asɛm a dinn obiara mfi wo woto salam koraa obiara mfi wo ɛnyɛ punishment ketewa. Ewiasefo anim, Islam nso koraa anim. Sɛ yebetwa w'abɔ wo ka sɛ obiara ho, wo dɔfo o, obiara nkasa wo ho. Ɛnyɛ easy. Na obiara nkasa Ka'b ibn Malik ho. Subhanallah. Ka'b ibn Malik hyɛ aseɛ teetee yɛ. Ne kuromfoɔ rahyee no sɛ, adɛn na wagu yɛ kurom anim, ɛɛ, yɛ, yɛ, yɛ abusua anim ase. Tete no deɛ, everything was about tribe. Tete no, tribalism na ɔwɔ hɔ, Islam beyi firi hɔ but still na kakra wɔ hɔ. Nti na ne, ne tribefoɔ, n'abusuafoɔ nyinaa, Ka'b ibn Malik, adɛn na wagu yɛn anim ase saa? Ah, adeɛ a nnim gu aseɛ nie. Nti amanfoɔ 80 something twa ntorɔ keka nsɛm ma yɛgye wɔn tom, yɛgye wɔn tom ma wɔn kɔ free no. Wo deɛ wonnya asɛm biara nka. Ah, watumi abɛgu yɛn abusua Banu Salama abusua, wabɛgu yɛn anim ase sei. Banu Salama abusua hɔ gui ho fi, san kɔ na kɔ ma excuse, kɔ ka kyerɛ Kɔmhyɛni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kɔ pɛ biribi ka, kɔ ka deɛ amanfoɔ ka no bi na Muhammad nyi saa ayi no mfiri wo so, punishment, no na wagui abusua no mu ase. Wɔn yɛɛyɛ ara kɔpem sɛ Ka'ab ibn Malik se, ɛkaa kakra na mekɔeɛ kɔpem sɛ mebisaa wɔn sɛ hann ne hann na aka? Ɛna wɔn se, obiara anka, na mmom nkorɔfoɔ mmienu bi nso Wɔte sɛ wo a wɔaka nokorɛ sɛ hwee nha wɔn. Ɛna Ka'b ibn Malik bisa wɔn sɛ, Hwan ne hann no? Na wɔn se, Murara ɛna Hilal. Murara radiya Allahu anhu ɛna Hilal. Ɛhɔ ara Ka'b ibn Malik se, Meda Nyame ase sɛ meka saa kuo wei ho. Kuo mmienu wei, mennim hwee fa wɔn agye sɛ wɔyɛ nnipa pa foɔ nko ara. Nti meka wɔn ho ɛyɛ mmiɛnsa, mepɛ kyɛn nnipa eighty something munafiki foɔ kuo no. Nti mensan nkɔ nkɔtwa ntorɔ, nkɔsɛe me din da. ɛhɔ ara Ka'b ibn Malik wiase ayɛ no ketewaa bi hwɛ wohu no o me nua wotie me wohu gye sɛ ebi to o yɛtwa wasu obiara ne wo nkasa ɛwɔ kurom wei mpo deɛ yɛampam wɔ wowɔ kurom hɔ ba obiara ne wo nkasa wokyea obi a budin wokasa obi ho a budin wɔmfiw Gabi bin Malik se, Ne werɛ howee ara afei wɔhuu, ei, wiase ayɛ no ketekete. Obiara nhwɛ wo because yɛse ma obiara nhwɛ no, ma obiara like sɛ ɔhwɛ no nhwɛtoo koraa ma nhwɛ no. Ɔhwɛ wo a no ayi w'ani, ɛnkasa ne ho, ɛnyɛ sei. Subhanallah. Gabi bin Malik se, ne ho kyere no ara kɔpem sɛ afei wɔse ne nɔnkofoɔ aka Murara ɛna Hilal deɛ wɔn lɔɔko wɔn ho wɔ dɛm ne su nko ara na wɔn su. Wɔn alɔko wɔn ho wɔ dɛm, wopie akɔ he? Wopie koraa obi ankasa wo ho nti wopie ayɛ dɛn? Nanso Ka'b ibn Malik se, me deɛ na mehwɛ sɛ nka mɛnya obi ne no akasa nti na mepie mekɔ mosque kɔyɛ asɔre wɔ kɔmhyɛne wa sala sala mosque mu kɔyɛ asɔre ɔse mewie asɔre a mehyɛ da kɔ kɔmhyɛni hɔ kɔkyea no ya rasulallah assalamu alaikum nyame asomdwe nka se na mehwɛ kɔmhyɛni ano paa sɛ bɛbie kɔmhyɛni ano mmie da subhanallah nyame Akyinnye biara nni ho sɛ Nyame na ɛyɛ no wahyi sɛ wɔmpanishe wɔn saa. Saa ara nso na Islam mu teɛ, punishment, ɛbɛ, ɛ, ɔyaw bi a ɛbɛto wo biara, ɛpepa wo bɔne bi a woayɛ. Nti yareɛ mpo, yɛse ɛpepa wo bɔne. So woate aseɛ? Nti na obi yare a yɛse, Tahurun, Insha Allah, ɛyɛ ahoteɛ de ma wo. Ɔyaw bi a Muslimini, gyidieni, wo bɛfa mu biara, ɛno yɛ kafaarah. Kafaarah kyerɛ sɛ ɛpepa wo bɔne bi. Nti wɔn kafaarah no no, kafaarah a Nyame de bɛgye Wɔnom atom akom no a wɔn ankɔ no apepa saa bɔne no afiri hɔ ɛne saa asotwee wei mu obi ɛnkasa wɔn ho na wɔn ara tee sɛ yes Ka'b ibn Malik se mehyɛ da megyina sɛ honom a megyina laahyow nea me m'ani hwɛ m'anim a metumi hu sɛ kɔmhyɛne wɔn asalasala mu hwɛ me metumi hu sɛ kɔmhyɛne wɔn asalasala mu me ho yɛ ne mmɔbɔ so metwa m'ani ahwɛ no metwa m'ani hwɛ kɔmhyɛne sɛnea ɛbɛyɛ anka kɔmhyɛne Ebia ɔbɛhwɛ me mpo na m'akoma atɔ me yam sɛ at least Muhammad gu so hwɛ me. Nkɔmhyɛni no sallallahu alaihi wasallam hu me sɛ merehwɛ no a na wayi n'ani. Subhanallah. Kɔpem sɛ menenam menenam kurom mekɔ market mekyia obi a obiara mfii me. Nadako. Metee sɛ obi rebisa sɛ, Hann na ɛbɛkyerɛ me kaa Bibim Malik? Hann anim no na wɔkyerɛɛ sɛ me na megyina hɔ yi wɔ market hɔ, dwom hɔ. Ɛhɔ a ɔbaeɛ a, lɛta tententen, lɛta na ɔbue mu a, lɛta yi firi Ghassanidfoɔ hɔ. Ghassanidfoɔ ne nkurɔfoɔ a Muslimifoɔ ne wɔn rekɔ akɔfee so. Wɔn ne Muslimfoɔ wɔ ntɔkwa a nka yɛne wɔn rekɔko a, ntɔkwa no annya amma so because na wɔsuro. Wɔhunu sɛ Muhammad, sallalahu alayhi wa sallam, ankasa na aliidi ntɔkwa no, wɔnim sɛ Yɛntumi nni nkonim wɔ nyamesom ani so nti wɔn amma ntɔkwa no they didn't show up. Saa Ghassanid foɔ no ɛna atwerɛ lɛta sɛ, Oh Ka'b ibn Malik yɛate sɛ w'adamfo ne ne Nyankopɔn Allah no wɔn ayɛ wo ayakayakadeɛ, wɔnom gu w'anim ase wɔ Madina, wɔn atwa wo abɔ sɛ mo obiara nkasaa wo ho, bra na bɛka yɛn ho wɔ yɛn kurom. na yɛ deɛ yɛnyɛ wo saa. Na wɔtwerɛtwerɛ adwa adeɛ gyinabea a wɔde bɛma no ne sika a wɔde bɛma no nyinaa. Wei gyina hɔ kakra, wei akyerɛ sɛ munafikifoɔ wɔ Medina because within 50 days wei anaasɛ 30 days one month wei because adeɛ no tekii 50 something days aya ɛyi eh, no mu obi anka sɛ wɔn ho no punishment no tekii ɛyɛ eh, 50 something ɛyɛ eh, mfie baako baako aduonum aduonum ne akyiri. na obi atumi anante wɔn manta kwantuo akɔka akyerɛ wɔnom sɛ, sei ne sei na asi wɔ Madina, kɔpem sɛ ɔhene no atwe lɛta atwerɛ de abrɛ no sɛ, bɛka yɛn ho no yɛate sɛ Muhammad reyɛ wo ayakayakadeɛ. Ɛhɔ ara Ka'b ibn Malik gyee lɛta no ara na ɔse, metwaa gya too mu na mehyee no. Ɛhɔ ara na mekaa sɛ, Wallahi wei nso yɛ nsɔhwɛ no bi no no, wei yɛ test no bi, ɛyɛ fitna, ɛyɛ nsɔhwɛ no ɛmu baako nso nie. Ka'b ibn Malik na ɔwɔ nimdeɛ nti ɔhu sɛ ɛyɛ nsɔhwɛ. Ka'b ibn Malik na ɔwɔ gyidie nti ɔpaase nsɔhwɛ no. Nsɔhwɛ to wo a, gye sɛ ɔyɛ nimdeɛni na ɔhu sɛ deɛ ɛto me yi yɛ nsɔhwɛ nti na ɛyɛ sɛ yɛsua adeɛ no. Saa nso na ansa na wabɛpaase ɛyɛ sɛ ɔyɛ gyidieni ansa na watumi apaase nsɔhwɛ. Ka'b ibn Malik hyee pepa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔda hɔ koraa ɔnkɔfa nkenkan mma bonsam nnaadaa no sɛ ɛnne ɛpene so nti ɔhyee no. Ka'b ibn Malik se wɔwɔ hɔ ara ɛwɔ mu wɔ mu Na gyesɛ wa feel very lonely ei obiaa nkasa me ho for 50 something days ti ɔkɔ ɛyɛ ne wɔfa ba baako a ne yɛfrɛ no ɛyɛ ɛɛ ne wɔfa ba baako ɛm sɛ mewura fi din ne kakra na ɔkɔɔ ne nkyɛn ɔkɔɔ ne wɔfa ba ne nkyɛn ɛna ɔyɛɛ dɛn ohuri ne garden ɛɛ wɔl ketewa bi na ohuri sii mu. na ɔkɔeɛ. Na ɔbisaa no sɛ, Me nua, ka nokorɛ, nti wonnim me sɛ meyɛ Muslimini papa, wonnim me sɛ meyɛ gyidieni? Bu din, subhanallah. Wei nso kyerɛ yɛ asuti a na wɔn sahabifoɔ no nyinaa yɛ de ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Nyankopɔn. Muhammad nni garden mu hɔ nso ne nua no amfii no, ne ɔfa ba no amfii no. Cause yɛse ma obi nkasa no ho. Ɔbisaa no mprɛ mmiɛnsa. Me nua, nti wonnim me sɛ me, meyɛ Nyanko, eh, meyɛ, me, meyɛ gyidie ni ankasa. Wonnim me. Ka nokorɛ Nyame ani som, Nyame anim nokorɛ no. Ka kyerɛ me. Wonnim me sɛ meyɛ nipa pa. Bu din. Gye sɛ Ka'ab ibn Malik pɛ sɛ nka ɔnkasa ne ho mpo na ne bo ntɔ ne yam. Three times, kɔpem sɛ ne nua no hwɛɛ soro na ɔka sɛ, Allahu a'alam. Sɛ yɛ ano kɛn Allahu a'alam, Nyame n'anim da sɔ. Ankasa no Nyame n'anim ɔkaa general statement paa Ka'b ibn Malik saa ehuri garden no firi hɔ kɔɔ ne fie. Ɔwɔ hɔ ara na asan aba news, announcement asan aba sɛ Ka'b ibn Malik, Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam se gyae wo yere ma ne nkɔ. Like ma wo yere nkɔ, sei na statement no bae, kasa no bae. Ka bi, ne ho akyere no ara ma deɛ yɛbɛka sɛ ɔnyɛ biara ɔbɛyɛ. Ɔse, menyɛ emu deɛ he, mennyaa no koraa sɛ megyaa no awareɛ anaa mema no nkɔ ne maame fie? Na ɔno se, aane, Nkɔmhyɛni se ma no nkɔ ne maame fie, nyɛ sɛ gyae no awareɛ, but mɛne no nda. Subhaanallah. Nyankopɔn asotwee a ɔde maa wɔn no ni. Mɛne no nna kɔpem sɛ Hilaal deɛ ne ɔyɛ panin. Nti Hilaal yere kɔ ka kyerɛɛ Kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ, Ya Rasulallah, me me kunu yɛ panyin, mifiri ne nkyɛn a, ɛkɔm mmaa me, obiara ntumi mma no aduane nni. Na Kɔmhyɛne se, wobɛtumi ama no aduane, but ɛne no nyɛ sunna, ɛne no nna. Na ɔse, Ya Rasulallah, ɛfiri tam a asɛm no siiɛ. Hilaal de n'akyi kɔtwenee dan, wasu saa ara bɛsi saa 50 days yi. Ɔne me, ɔmpɛɛ koraa sɛ ɔne me bɛda da, nti ɛno mpo deɛ mensuro akyire. Subhanallah. Asotwe a wɔkɔ ho yi nyinaa akyi, sɛnea ɛbɛyɛ a abakwasɛm tenten bɛyɛ tiatia na afutusɛm a yɛde reba no, yebetumi de abrɛ wɔn nti, yɛmfa mmra. Deɛ enti a wɔnom rekɔ ho yi nyinaa akyi yɛ nneyɛe bi a yɛfrɛ no mmɔtohɔ wɔ Twi mu. Buroni bɛka sɛ procrastination, Arabni bɛka sɛ taswif. Ta swiif self a oh mɛyɛ sei ɔkyena ɔkyena mɛyɛ sei procrastination ɔsi ɛyɛ a thief of time buroni si procrastination yɛ ɛbrɛ korɔ no korɔmfoɔ ɛbrɛ ne korɔmfoɔ na ɛyɛ procrastination mmɔto hɔ ɛdeɛ ne mmɔto hɔ mmɔto hɔ ne adeɛ a wowɔ tumi ne akadeɛ wowɔ tumi wowɔ akadeɛ a ɛyɛ sɛ wode yɛ na wobɛbɔ ato hɔ sɛ ɔkyena anaasɛ nnaawɔtwe anaasɛ bosome anaa afe da na mayɛ. Ɛno ne yɛfrɛ no procrastination. Onua a wotie me, saa mmɔtoho wei aha amanfoɔ pii. Ebi ne Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik no wɔwɔ akadeɛ, wɔwɔ sika. sɛ anka ɔbɛkɔ akɔtɔ nnoɔma a ɔbɛtumi de atu kwan akɔ Islam ako no bi, nanso ɔbɔ too hɔ. Ɔse ɔkyena, ɔkyena, adeɛ kye a ɔsaa se ɔkyena, adeɛ kye biom a ɔse ɔkyena, saa 10 days kɔpem sɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam mokɔgyaa no. Ma saa animguaseɛ ne saa nsɔhwɛ a ɛmu ɛden wei too ɛyɛ Sahabi

summa taaba alayhim liyatubu aya no ntoasoɔ nyame de kyɛ wɔn apart from ɛyɛ saa punishment no akyi ɔde wɔn bɔne kyɛ wɔn but onua otie me afutu sɛm ɛwɔ mu sɛ yɛn mu bebree na mmɔto hɔ nti ɔbaa koraa na ɛsɛ yɛware no no saa ɔbaa no ahwere yɛn na nka yɛwɔ sika na nka yɛwɔ akadeɛ a yɛbɛtumi de ayɛ ne ho adeɛ afe wei yɛse o oh, nɛɛsi a ɛsan aduru a yɛse nɛɛsi a Ɛsɛ aduru biom hɔ ɛse afeda biom ne yɛ tu hyɛ afeda afeda afeda ɛkɔpem sɛ ɔbaa no ada sɛ obi foforɔ bɛba abɛ ware no anaa mpo sɛ biribi bɛba abɛbom na asɛe awareɛ no anaa sika ne ahoboa no a na wowɔ no last year no ɛbɛduru next year na afiri hɔ na awareɛ no wantumi anware. Yɛn mu bebree na mmɔtohɔ nti yɛgyina berɛ bi a na nka yɛbɛduru no ɛso ate Ɛfiri sɛ, na deɛ yɛse yɛyɛ no, ne yɛwɔ ho kwan sɛ yɛyɛ no mmerɛ bi a atwam ma yɛanyɛ, nanso yɛanyɛ nti ama yɛdi berɛ no wɔ fam saa mmerɛ yi. Twa w'ani na bu nkɔmpɔ kɔhwɛ w'abrabɔ mu na dwendwene. Nnoɔma dodoɔ sɛn na mmɔtohɔ nti woantumi anyɛ, na nka wowɔ tumi sɛ wobɛyɛ no nnɛ, wobɔtoo hɔ nti? Adeɛ kyee na akadeɛ no a na ɛwɔ wɔn ho anaasɛ deɛ na ɛbɛma wɔatumi ayɛ no ɛfiri hɔ nti wɔantumi anyɛ. Nnipa bebree, awareɛ mu ɛsi, adwuma mu ɛsi, mpo deɛ ɛhu koraa ne ɛyɛ nsakraeɛ. Nnipa dodoɔ sɛn na sɛbi yɛne ɔbaakye a yɛne ne bɔ adwaman ne yɛbɛbɔ ato hɔ a, o na asi a yɛbɛware saa 10 years nie yɛntumi nwaree ɔbaa no. So yɛne no awo mmɔtohɔ na ɛde wo akɔ saa ɔhaw no mu? Nnipa dodoɔ sɛn na eh, wɔwɔ bɔne bi mu ɔse wɔbɛsakra eh, ɔse ma menyɛ ɛnɛ nko a ɔkyina ɔkyina no masakra ɔkyina no masakra eh, next year obi kura tumi ka sɛ akyiriwia ɛba yi deɛ final no masakra nanso akyiriwia no ebi a onim sɛ ɛmɛto no ne wawu ansa na akyiriwia no adu wansakra wawu wɔ ne bɔne mu mmɔtohɔ ɛhu yie onua a otie mi ɛnɛ Afotu a mede ma me ankasa me ho ne mo a moretie me nyinaa no, ɛno no, mmɔto hɔ, ɛhu nti yɛnyere yɛn ho na adeɛ a yɛwɔ tumi ne ɛyɛ akadeɛ a yɛde bɛyɛ no nnɛ no, meɛmfa nto hɔ nkɔ ka sɛ ɔkyena. Na ɛyɛ kɔmhyɛn no ɔsrɛ sɛ mo asuafoɔ no, wɔnom taa tu fo paa, wɔn tu asua, wɔn nso asuafoɔ fo sɛ monhwɛ yie na adeɛ biara a wowɔ sɛ woyɛ ne nnɛ no, mmɔ nto hɔ ɔkyena da biara da, ɛfiri sɛ wɔnom se bonsam ne tactics, so ahu, a ɛhu paa yie, ne weapon, n'akodeɛ a ɛhu paa baako na ɛyɛ taswif, mmɔtohɔ, procrastination. Yɛn nyinaa ɛha yɛn bɔto hɔ ɛnnɛ ɛyɛ sɛ meyɛ Qur'an nkyerɛkyerɛ aseɛ wɔ Twi ɛɛ oh ma mennyae ɔkyena oh ma mennyae ɔkyena akyi saa wobɛte w'ani na woawu na woanyɛ enti tam biara ɛyɛ mmɔto hɔ bɛba wo mu no onua a wotie me na wakae sɛ kɔmhyɛne wa sala salam sɛ procrasti eh, sorry nyɛ kɔmhyɛne wa sala salam wakae sɛ ɛyɛ onimdeɛ ne bi a yɛfrɛ no ibn al-jawzi Ɛyɛ Baghdad, eh, Iraq scholar baako na ɔgye din paa, Sheikh al-Islam. Ɔse, ɛyɛ mmɔtohɔ na ɛyɛ bonsam n'akodeɛ paa ɛyɛ adwuma paa baako no no, ɔde mmɔtohɔ too so. A, adɛn na wobɛyɛ no saa mmere? Wontwɛn ɔkyena. Ma no nyɛ ɔkyena, ma no nyɛ afeda, ma no nyɛ ɛyɛ next week, next month. Saa na ɔbɔto hɔ na adepa no ahwere woanyɛ anyɛ. Woanyɛ anyɛ. Nti onua a otie me, mom yɛnhwɛ yie. W'ani agye afutuo yi ho? Wopɛ afutusɛm bebree bi sei a, bɔ mmɔden ara na subscribe yɛn YouTube channel no sɛ wonya.